איך וויל אנהייבן מיט אביסל פערזענליכס, דאס הייסט איך האב אזויפיל צו רעדן מיט מרים'ן ווייל איך בין אריין אין דער מעדעם ביבליאטעק צום ערשטן מאל אין נײַנצן זיבן און פֿופֿציק, נאך נישט געווען יצחק ניבאסקי, ס'איז דעמאלט געווען א קליינע ביבליאטעק, אבער איך האב זי אנטדעקט און פון דעמאלט אן בין איך פארבונדן, און פארשטייט זיך דורכ'ן ווערטערבוך, און אויך וויל איך דערמאנען, און דערמיט וויל איך פארענדיגן וועגן זיך, אז מיין פארבינדונג איז אויך דורך אויפ'ן שוועל, ווייל איך בין יארן לאנג איז געווען א לערער אין סעינט לואיס מיזורי און אנטקעגן די סעינט לואיס אויפן מיסיסיפי, אויף יענער זייט מיסיסיפי איז געווען סאדערן אילינאי יוניווערסיטי און דארטן האט געלערנט א מיכאל אסתר און מיר האבן זיך ס'איז געווען אט דער גורל אז מיר זאלן זיך באקענען, און מיר זענען געווארן יארן לאנג גאר נאנטע פריינט, און פאקטיש איז ער געווען פאר מיר און איך פאר אים די יסודות אין אונזער לעבן, אזוי אז איך בין פארבונדן אויך מיט אויפן שוועל וואו מרים אויף

קודם כל א הארציגן שלום עליכם אייך און א דאנק פארן פארבעטן מיך און פאר דער געלעגנהייט צו שמועסן צוזאמען, וועל איך דערציילן אפאר ווערטער, דער יא אידיש ארט, אידיש צענטער, איז שוין נישט אזוי ניי, מיר האבן אים געגרינדט צוזאמען מיט אליעזר ניבורסקין מיט א דריי יאר צוריק מיין איך שוין, און עס עס זעהט אויס נאך אסאך לענגער שוין, איך האב דאס געפיל אז איך קען קען זיך קוים דערמאנען ווען דאס איז געווען, אזויפיל זאכן זענען אינצווישן געשען, איז דער עולם קען אליין באשליסן צו דאס איז לאנג אדער קורץ, אויף יעדן פאל איז דאס א קליין צענטערל וואלט איך עס אנגערופן, נישט קיין גרויסער צענטער, וואס מיר פירן זאלבע צווייט אין דער אמת'ן דערווייל, און אין אים פרובירן מיר, טאקע דא אין לאנד, אין ישראל וואו איך לעב, אנצובאטן א כסדר'דיגן קאנטאקט מיט דער אידישער שפראך אויף א זייער אקטיוון אופן. מיר האבן א ריי פארשידענע אידיש קורסן פאר פארשידענע ניוואען, אפילו פאר אנהייבערס אויך, אבער דער הויפט געדאנק ביים גרינדן אדער פארלייגן א גרונדשטיין פון דער ארגאניזאציע איז באמת געווען וואס צו טון, וואס קענען מיר טון פון אונזער זייט כדי אידיש זאל ווערן א מער אקטיווער ענין דא אין לאנד, וואו עס געפינען זיך טאקע נאך זייער אסאך אידיש-רעדערס פון פארשידענע סארטן, די וואס זענען ממש אויפגעוואקסן מיט אידיש אין שטוב, די וואס האבן נאר געהערט און זיך איינגעזאפט און איצטער אביסל קומענדיג אויף דער עלטער פארשטייען וויפיל זיי האבן זיך איינגעזאפט און וויפיל זיי קענען יא כאטש זיי האבן עס קיינמאל נישט אקטיוו גערעדט, און אויך די יונגערע דורות וואס זיי קערן זיך אום צו עפעס וואס איז קיינמאל ביי זיי אקטיוו נישט געווען, איז ס'איז דא כלערליי סארטן מענטשן וואס האבן א שטארקע פארבינדונג צו אידיש, און מיט דעם איז דא אין לאנד א גרויס פאטענציאל, און ס'איז א שאד דאס נישט אויסצוניצן. איז אחוץ די לעקציעס פרובירן מיר רעגולער צו ארגאניזירן פארשידענע באגעגענישן, פארשטייט זיך אז אין דער קאראנע תקופה איז דאס אלץ אריבער אויף זום, אבער ס'איז דא מעלות אין דעם וואס איך קען שפעטער רעדן וועגן זיי, און אויף די באגעגענישן פרובירן מיר באמת נאכצוגיין איין ליניע וואס איז צו רעדן נאר אידיש, וואס דאס זענען באמת באגעגענישן וואו מיר פארבעטן דעם ברייטן עולם צו קומען און שמועסן צוזאמען וועגן פארשידענע טעמעס, אדער זיך אנצוהערן מיט אידיש אויף פארשידענע טעמעס, ס'איז דא בדרך כלל א גאסט רעדנער וואס לייגט פאר א טעמע און דערנאך איז דא א געלעגנהייט צו אנטוויקלען ארום דעם דורך פראגעס אדער דורך קאמענטארן א שמועס שטימונג, און דער פרינציפ איז פשוט אלץ צו פארפירן אויף אידיש, אויך ווען דער מענטש וואס נעמט דאס ווארט באהערשט אפשר נישט פערפעקט די שפראך, אבער אין דעם גייט באמת נישט, עס גייט אין דעם צו שאפן אן ארט פאר ווי מיר רופן עס אידיש ליבהאבערס, אבער ספעציעל אויך די וואס זוכן אופנים ווי אקטיוו אויסצונוצן און אנצווענדן די שפראך.
דאס קלינגט אביסל ווי די פאריזער אידיש צענטער אדער מעדעם ביבליאטעק, וואס פארשטייט דאס איז נאטירליך ווייל איר זענט אזוי צו זאגן גראדואירטע פון דארטן, וואלט איר געזאגט אז עס איז מער ווייניגער אויפן זעלבן פלאן ווי די מעדעם ביבליאטעק אדער זענען דא אנדערע זאכן. נו, אונז פעלן די ביכער, די טויזנטער ביכער וואס די מעדעם ביבליאטעק פארמאגט, איז מיט דעם זענען מיר בפירוש אנדערש, מיר זענען נישט קיין ביבליאטעק, מיר זענען אויך נישט קיין בפירוש'ער קולטור צענטער ווייל מיר האבן למשל אפילו נישט קיין פיזיש ארט, אסאך פון אונזערע אונטערנעמונגען וואס זענען אין דער נארמאלער רעאליטעט פארגעקומען פאר דער קאראנא צייט זענען געווען באגרעניצט אויף צוויי לאקאלן סך הכל אין תל אביב און אין ירושלים וואו מיר זענען געווען פיזיש טעטיג און דאס זענען געווען פשוט'ע צימערן וואס מיר פלעגן דינגען דאס איז נישט געווען אונזערס אין דעם זינען ווי די מעדעם ביבליאטעק פארמאגט אן אייגענעם לאקאל וואו זיי קענען טון וואס זיי ווילן ווען זיי ווילן אן ערך יאר איז דאס פעלט ביי אונז און איצטער אין דער קאראנע תקופה ווי איך האב געזאגט זענען מיר אינגאנצן אריבער אויף זום בלית ברירה, אבער דאס האט אונז ערמעגליכט זיך צו עפענען, צו עפענען די טויערן אויך אינטערנאציאנאל, און אזוי ארום צוצוציען אויך עולם פון אנדערע לענדער, און צו ערמעגליכן שיינע באגעגענישן צווישן מענטשן וואס וואלטן זיך קיינמאל פיזיש נישט געקענט טרעפן, אדער וואס וואלט געווען פשוט שווערער פאר זיי זיך צו באגעגענען פיזיש, און די דאזיגע אויסטוישן און באגעגענישן האבן זיך ארויסגעוויזן ווי זייער שיינע מאמענטן, אפשר דווקא אין אזא מין פינסטערער תקופה. מיט וואס נאך זענען מיר אנדערש? מיר זענען, איך וואלט געוואגט צו זאגן, מיר זענען אנדערש פון אלע פאראנענע אידיש ארגאניזאציעס, באמת מיט דעם אז אחוץ די לעקציעס וואס מיר באטן אן אויך צום טייל פאר מענטשן וואס קענען נאכנישט קיין אידיש, למשל די אנהייבערס, באמיען מיר זיך, אדער נישט נאר באמיען מיר זיך, מיר טוען זאכן באמת נאר אויף אידיש, דאס הייסט אלע אונטערנעמונגען וואס מיר ארגאניזירן, זענען בפירוש אויף אידיש, און דאס איז אונז זייער זייער וויכטיג. פארוואס זאג איך אז דאס איז אנדערש ווי די אנדערע אינסטיטוציעס צי ארגאניזאציעס צי גרופעס? ווייל אזא מין אויסנעמליכקייט צו טון זאכן נאר אויף אידיש איז נישטא אין די אלע ארגאניזאציעס וואס איך קען, דארטן איז דא מער פשרות, און אויך אין פאריז בלית ברירה ווייל עס זענען גרעסערע גרעסערע ראמען און מען דארף צוציען מער אויך אן עולם וואס באהערשט נישט די שפראך און און מען מען גייט איין אויף פשרות וואס איז נאטירליך. אן אנדערע ארגאניזאציע פון דעם סארט איז אוודאי די אידיש ליגע יא וואס איז אויך זייער אקטיוו אנדערש אקטיוו אבער וואס האט אויך אזא פרינציפ אז נאר אויף אידיש, אדער צו נײַן און נײַנציק פראצענט אויף אידיש, איז מיט דעם זענען קען מען אפשר דווקא שאפן א פאראלעל צו דער אידיש ליגע. און מיר האבן דאס באשלאסן אזוי ווייל מיר האבן געזען אז אויפן אידיש מארק אדער אין דער אידיש וועלט פעלט דאס, די דאזיגע אויסשליסליכקייט, דאס איז א מין עקשנות נישט זיך אונטערצוגעבן דער מחשבה אז מען דארף תמיד צוציען דעם מערסטן עולם, און דער עולם פון די אמת'ע אידיש רעדערס ווערט וואס אמאל קלענער, ס'איז ס'איז א שאד זיך אונטערצוגעבן שוין איצטער און נאכצוגעבן, עס קלאפט זייער גוט דארף איך זאגן. נאר דאס אידישע קול האט דעם האלט פון דעם זעלבן פרינציפ, ביי אונז איז אלס אויף אידיש אויך, אפילו די רעקלאמעס.
לאמיר אריינגיין טאקע אין דעם זום, דאס איז נאטירליך פאר אייך, ווייל וואס דארפן מיר גרעניצן, מיר זענען דאך אן אינטערנאציאנאלער פאלק, און מיר קומען צונויף אויף איין לשון וואס אלע קענען, אדער אלע שטרעבן צו קענען. איך לאז אייך רעדן ווייטער וועגן דעם.
יא, מען קען באמת זאגן אז די קאראנע האט מיט זיך אויך געברענגט געוויסע ברכות, און דוכט זיך מיר אז קיינער דארף זיך נישט שעמען ווען ער זאגט אדער ווען ער טראכט אפילו נאר אז זום איז איינע פון די ברכות. ס'האט אויך אוודאי באגרענעצונגען, חסרונות ווייס איך נישט אמת'ע חסרונות צו עס האט, מסתמא אביסל טעכנישע עניינים, אבער דער זום האט אונז זייער שטארק צוגעשפילט, אין דער אידיש וועלט בכלל, איך רעד דא איצטער נישט נאר פון יא אידיש ארט, איך מיין אז דער זום האט אונז ערמעגליכט אין א תקופה וואס אסאך מענטשן האבן געדארפט זיין זייער שטארק איזאלירט, צו געפינען עפעס א מין א מין. מקום מקלט פאר זיך, און זיך אפילו באמת אויפצוהיטן מיט א געוויסן מאראל, אדער צו ערמעגליכן זיך אליין מאמענטן פון שמחה, דורך דעם וואס אין דער אידיש וועלט האט מען זייער גיך, אויף פארשידענע פראנטן אין פארשידענע ערטער, אנגעהויבן צו פארשטיין די מעלות פון דעם זום און זיי אויסצוניצן, און מען האט באמת געשאפן דער עיקר מיין איך אסאך אומזיסטע פראגראמען און אומזיסטע אונטערנעמונגען וואס האבן פשוט ערמעגליכט אז ווער עס וויל נאר קען זיך פארבינדן און באקענען מיט נייע מענטשן מיט נייע ערטער מיט נייע ראומען און אסאך מענטשן האבן דאס אויסגענוצט מיר האבן דאס געזען און ס'איז זייער א שיינע פארום צו פארבינדן ווי דו זאגסט מאיר מענטשן וואס סיי ווי סיי זענען זיי פארבונדן דורך דער ליבשאפט צו דער זעלביקער קולטור און שפראך, און וואס עס איז נאר ריכטיג זיי טאקע נאך מער צו פארבינדן, אויב מען קען עס נישט טון פיזיש אויף אן אמת, ווייל מען קען נישט, ווייל זיי זיינען צעשפרייט און צעזעט איבער דער גאנצער וועלט, זאל מען ניצן דעם מכשיר וואס ערלויבט עס יא. און איך האב באמת געזען אין דער גאנצער אידיש וועלט, אין די פארשיידענע אינסטיטוציעס, און איך קען אסאך, אז מען האט זייער גיך זיך צוגעפּאַסט און אָנגעוואָנדן דעם זום, און די ייִדיש, דאָס ייִדיש לעבן האָט געבליט אין דער קאָראָנע-צײַט. איך האָף, אַז דאָס וועט אויך ווײַטער אַזוי אָנגיין.
נו, אַוודאי, איר וועט נישט האָבן אַלץ אויף זום, ס'וועט זײַן אַ נאָרמאַלע צײַט, אַז מיר וועלן דערלעבן, ס'וועט זײַן שוין נאָך דער פּאַנדעמיע. אבער מען קען ווייטער אויסנוצן זום, נישט נוצן בלויז זום אבער אויך זום. איך מיין אז דאס וועט שוין בלייבן, ווי איר זאגט מסתמא וועט מען נישט אויסשליסליך ממשיך זיין, ווייל מען פארשטייט אז ס'איז דא געוויסע באגרענעצונגען ווי טאקע די פיזישע מחיצות וואס זענען פון איין זייט א שאד ווייל מענטשן האבן אן אנדער געפיל פון קאנטאקט דורך אן עקראן און באמת פנים אל פנים נישט פנים אל פנים אויפן עקראן נאר טאקע פיזיש וואו מען קען זיך אפילו אנרירן אויב מען וויל זייער עס איז אן אנדער געפיל פון קאנטאקט און מענטשליכן קאנטאקט אבער איך מיין אז מענטשן האבן זיך אויך זייער גוט אפשר ווי תמיד צוגעפאסט, און די באגעגענישן אויף זום זענען אפטמאל זייער פערזענליכע, נישט געקוקט אויף דער גאנצער טעכניק ארום און אויף דעם וואס מען פילט זיך כסדר דערווייטערט. איך האב מיטגעמאכט אסאך זייער הארציגע סעסיעס, אויך אסאך זייער פרייליכע און ממש בשותפות'דיגע לעקציעס, דאס הייסט די רמ איז נישט אזוי מכריע'דיג צו דאס איז אן ערנסטע לעקציע צו דאס איז גלאט א נישט פארמעלער שמועס, אבער כ'האב געזען אז אויפן זום קען מען דורכאויס דערגרייכן א גאנץ פערזענליכע און חבר'שע מדריגה פון אן אויסטויש, מ'קען לאכן צוזאמען, ס'איז נישט אזוי שרעקליך דיסטאנצירט און אומפערזענליך ווי מען האט געמיינט אין די ערשטע וואכן וואס דאס איז געווען פשוט פרעמד און אלע האבן זיך געדארפט צוגעוואוינען און אוודאי זענען געווען די טעכנישע פראבלעמען אז דאס קול איז פלוצים אוועק און די קאמערע האט נישט געוואוירט ווי מען האט געוואלט און די אלע זאכן אבער מענטשן האבן זיך זייער פיין אויסגעלערנט און למשל אין א מייל פון זום איז אויך פאר די לעקציעס, איך וועל געבן א קליינע דוגמא פון דעם קוק ווינקל פון א פעדאגאג און לערער, און איך מיין אז אסאך אידיש לערערס וועלן מיר דא צושטימען, אז זום האט א מעגליכקייט צו שאפן קליינע צימערלעך, דאס הייסט צו צעטיילן א גרעסערע גרופע אנטיילנעמערס אין אינטימערע קליינע גרופקעס, און דאס איז עפעס וואס למשל אין שמועס קלאסן קומט זייער גוט צוניץ, און עס שאפט דורכאויס א מין אינטימע אטמאספער. יא.
נו גוט, ס'איז פון דעם חסרון איז געווארן א מעלה. אונז אלעמען אינטערעסירט זייער שטארק די באציאונג צו אידיש אין ישראל, ס'האט א לאנגע געשיכטע די פראגע. געווען א צייט ווען מ'האט פשוט גע'רודפ'ט אידיש. איך געדענק מיין ערשטן באזוך אין ישראל איז האב איך געקויפט א אידישע צייטונג האט מען מיך אנגעקוקט וואס טוט אזא יונגע א מאן מיט א אידישע צייטונג ס'איז נישט נארמאל. אבער מען זאגט אז עס האט זיך געביטן די לאגע, ס'איז בעסער געווארן, און ס'איז יא. סאו רחל שעכטער האט געשריבן אין פארווערטס אז זי איז געקומען זיך לערנען עברית און האט געענדיגט מיט ווערן א טייל פון א אידישער סביבה אין ישראל. זאגט אונז עפעס וועגן דעם. יא יא איר זייט גערעכט צו דערמאנען שרה רוכלען וואס דאס איז איר טאקע געשען און אט ווי זי צוריק קומען האב איך געהערט שמועסן יא עס האט זיך איר פארבענקט נאך דער אידיש סביבה אין ישראל הערט איר פרעגט מיך דארף איך זיך מודה זיין איך בין א איך בין א ציוניסט וועל איך קיין שלעכטע זאכן וועגן דעם לאנד נישט זאגן, אפילו נישט וואס שייך דער קאמפליצירטער באציאונג צו אידיש דורך די פארשידענע יארצענטליקער. מיר ווייסן אלע דאס איז נישט סוד אז די באציאונג צו אידיש צום אנהייב פון פון דער מדינה איז געווען א געשפאנטע, און וועגן דעם וועל איך נישט רעדן ווייל גענוג מענטשן קענען רעדן וועגן דעם, און איך בין צו קאפנס נישט געשטאנען אין יענע יארן. אבער וואס מען דארף אויך געדענקען איידער איך הייב אן צו רעדן וועגן דעם היינט, וואו דארט לגבי דעם ווייס איך וואס איך רעד, מיין איך לכל הפחות, דארף מען אויך דערמאנען אז יא, מען האט אפשר געקוקט אביסל קרום אויף מענטשן מיט א אידישער צייטונג אין די הענט, ווי איר ציטירט אייער אייגענעם פאל דא אויף די גאסן אין די פופציגער יארן, זעכציגער יארן, און גלייכצייטיג איז געווען, צוזאמען מיטן אפיציעל קרומען בליק, דא אין לאנד אפשר די גרעסטע קאנצענטראציע פון אידיש רעדערס נאך דער מלחמה, און איך רעד איצטער נישט וועגן דער ארטאדאקסער באפעלקערונג, עס איז געווען גלייכצייטיג א אידיש פראדוקציע, עס זענען געווען אידישע צייטונגען, דאס איז געווען אין אייראפע אנדערש, אנדערש וואס שייך קאמעס און נעוואדע, עס איז געווען א אידיש טעאטער וואס איז געווען גאנץ לעבעדיג, און עס איז געווען למשל אזא מין אויסערגעווענליכע זאך ווי א ליטערארישע סביבה וואס איז געווען זייער אקטיוו און פראדוקטיוו, און בשעת אין אמעריקע למשל איז דאס געווארן וואסאמאל שוואכער, האט דאס דא געלעבט, איך זאג נישט אז עס זענען געווען מאסן אידיש שרייבערס דא, אבער ס'איז געווען א געוויסע חברה ארום דער גרויסער פערזענליכקייט פון אברהם סוצקעווערן וואס ער האט ממש פון זייער א פריען מאמענט אן, פון נײַן און פֿערציק אן, מ'דארף עס זאגן, אויפגעשטעלט אויף די פיס אזא בעקווערדיגע זאך ווי די גאלדענע קייט, און און דער דאזיגער זשורנאל האט געהאט א קיום פון כמעט כמעט א האלבן יאר הונדערט, יא, איך פארקייליכדיג אביסל, אבער פארט, נישט נאר אפאר יאר, נאר עטליכע צענדליגער יאר, און דאס איז געווען דער אינטערנאציאנאל אנערקענסטער, צום ערשטן אנערקענטער, אידיש זשורנאל, אין וועלכן עס האבן זיך באטייליגט אינטערנאציאנאלע כוחות, יא, א שם דבר איז די אלע זאכן זענען אויך געווען, און געווען ממש מלכתחילה, און די זאכן האבן אזוי נישט געקענט זיין אין דער פריער נאכמלחמה'דיגער תקופה אין אנדערע ערטער, און זיי זענען נישט געווען. איז דאס איז איינס וואס טוט זיך היינט, און דאס איז עפעס וואס טוט זיך שוין אין די לעצטע וואלט איך געזאגט, נו די צייט שטייט נישט, אז איך וויל זאגן צוואַנציק יאר, איז מסתמא ריכטיגער צו טראכטן וועגן דרײַסיק יאר שוין, אויף יעדן פאל אין נישט קיין קורצע צייט האט מען דא אין לאנד א מצב וואו מען האט זיך אביסל אין אלגעמיין ווי א ווי א פאלקס געפיל אדער נאציאנאל געפיל באפרייט פון דעם קאמפלעקס ארום אידיש, און אידיש איז שוין געווארן א כשר'ער ענין אפיציעל, מען מעג שוין זאגן אז מען גייט זיך לערנען אידיש און קיינער וועט אויף אייך נישט קוקן קרום, אפשר וועט מען געבן א שמייכל אדער מיט אביסל אזוי מיט הומאר פרעגן, אבער נו, צו וואס דארפסטו דאס? פונקט אזוי ווי עמיצער קען אייך פרעגן צו וואס דארפסטו גיין שטודירן ליטעראטור היינט צו טאג, יא, אן ענליכער שמייכל. אבער גלייכצייטיג זענען דא וואס אמאל מער, און ספעציעל יונגע, מענטשן וואס פאראינטערעסירן זיך אויף זייער א ערליכן און טיפן אופן מיט דער קולטור, מיט דער שפראך. פארשטייט זיך לרוב זענען דאס אשכנזים וואס קומען צוריק צו זייער פערזענליכער משפחה'דיגער קולטור ירושה, און עס זיינען דא גרויסע אינסטיטוציעס ווי בית שלום עליכם, בית לייוויק, יונג אידיש, וואס זענען זייער אקטיוו און זיי זענען א טייל פון דער טאג טעגליכער ישראלדיקער פאנאראמע, מען קען און מוז אפשר זאגן אז יא, דאס זענען קליינע נישעס אבער זיי זענען נישס וואס אויב מען וויל נאר קען מען זיי זעהן און מען קען צוקומען צו זיי און דעמאלט זעהט מען וויפיל מיטגלידער זיי האבן און וויפיל מענטשן גייען דארטן אריין און ארויס און פאלגן נאך וואס עס טוט זיך אין דער אידיש וועלט דא, עס איז אויך דא דאס אידיש שפיל, דער טעאטער וואס מען קען צו אים קומען מיט טענות ווייל תמיד קען מען קומען מיט טענות, אבער דאס איז אויך עפעס וואס איז דא אין דער אלגעמיינער קולטור לאנדשאפט און מענטשן ווייסן וועגן דעם, ווען זיי גיבן רעקלאמע וועגן זיך אליין אויף דער ראדיא הערן דאס די מענטשן און און מען ווייסט ס'איז דא א אידיש טעאטער, יא איז היינט צו טאג איז דא איז אידיש נאך אלץ דא און פרעזענט און אויך נאך עפעס אינטערסאנטס וואס איך גלייב שטארק אין דעם, און אפשר וועט דאס קלינגען אביסל אידעאליזירט אבער באמת איז עס באזירט אויף פערזענליכע איבערלעבונגען וואס איך האב כסדר, אפשר ווייסן די צוהערערס און אויב זיי ווייסן נישט וועל איך זאגן אז איך האב פיר קינדער און אליעזר און איך דערציען זיי אויף אידיש, קומט עס אויס נישט ווייניג אז מיר דרייען זיך אויף דער גאס און מיר שמועסן מיט די קינדער אויף אידיש, וואס איז אינגאנצן נארמאל, און עס טרעפט כמעט כסדר אז עמעצער וועט אונז אפשטעלן, עמעצער וועט גלייך רעאגירן, אה, דאס איז אידיש? אפטמאל טראכט מען, ווייל מען וויל נישט גלייבן אז דאס קען זיין אידיש מיט אזעלכע יונגע קינדער וואס זענען נישט פון אז אז ס'איז דייטש. דאס איז אפטמאל דער ערשטער געדאנק, אבער וואס איך וויל זאגן, זייער אפט אנטוויקלט זיך זייער גיך א שמועס ארום אידיש און אפילו אויף אידיש, ווייל עס ווייזט זיך ארויס דער מענטש קען א שטיקל אידיש, און דאס מוז נישט זיין קיין געלעפיג לשון, ער האט עס אפשר צענדליגער יארן נישט גערעדט, אבער דאך איז עס עפעס היימיש'ס, און אז מען גיבט אים נאר א געלעגנהייט וועט ער כאטש ארויסרעדן עפעס א ווערטל צי א ווארט. וואס וויל איך זאגן מיט דעם? אז אז די שפראך און דער קאנטאקט צו דער שפראך און דאס געפיל צו דער שפראך איז דא אין לאנד נאך פאראן און אויף זייער א לעבעדיגן אופן, ווייל אזא זאך ווי איך האב איצטערט באשריבן טרעפט מיר נישט ווען איך בין אויף דער גאס אין פאריז, ס'טרעפט מיר נישט אז איך בין אויף דער גאס אין בערלין, עס טרעפט מיר נישט אין לענגלאנד און אויך נישט אין ניו יארק, סיידן איך דריי זיך אין ספעציפישע געגנטן פון וועלכע איך קען זיין זיכער אז דארטן זענען דא אידיש רעדערס וואס וועלן מיך פארשטיין, איז עס אפשר אויך עפעס וואס קען רעדן פאר זיך.
איך מיין אז דאס וואס שטיטל, שטיסל, איז אזא דערפאלק האט עפעס צו טון מיט דעם וואס מען נוצט אידיש גאנץ אפט אין די סצענעס פון די טעלעוויזיע פראגראם, און אפילו איינע פון די העלדן רעדט אידיש מיט זיין יונגע טאכטער, ווייל עקיבא רעדט אידיש מיט זיין טעכטערל, אזוי זאגט ער, ווייל זיין די מאמע האט עס, נישט זיין מאמע, נאר די מאמע פון דעם קינד, נישט לאנג געשטארבענע, האט אזוי געוואלט אז איר טאכטער זאל קענען אידיש. און כאטש דאס איז א פרומע משפחה, פונדעסטוועגן איז עס א סימן אין אין לויט מיין מיינונג אז ס'איז דא א געוויסע פאזיטיווע פאזיטיווע צוגאנג צו אידיש וואס האט פריער געפעלט.
יא, מ'קען אויך די סעריע נעמען פאר אן אינדיקאטאר אז מ'גייט ארויס אויף דער גאס און דערמאנט שטיסל די סעריע, וועט מען מסתמא אפטמאל קריגן א פאזיטיווע רעאקציע פון די מענטשן וואס זעען עס, נאכאמאל זענען דאס לרוב אשכנזים מיין איך, און יא, עס האט א הצלחה וואס איז מסתמא אויך פארקניפט מיט דעם פאקט אז עפעס א מין עמאציאנעלע באציאונג צו אידיש איז נאך זייער פאראייניגט דא אין לאנד, און דאס גייט אריבער בירושה אזוי צו זאגן אפילו צו דעם יונגן דור וואס טייל פון אים לעקט אויך די פינגער פון שטיסל. לויט אונזער באשיידענער מיינונג רעדט מען דארט נישט גענוג אידיש, אבער מילא, אביסל איז עס אביסל און אביסל מאכט אפשר א פולע שיסל מיט דער צייט. אבער וואס יא, מענטשן וואס זענען אפשר פארט רעלאטיוו דערווייטערט און רעדן נישט די שפראך, לעקן יא די פינגער פון די פאר זאצן אדער ווערטער וואס זיי הערן דארטן אויף אידיש, איז יא דאס איז זיכער א סימן אויך אז די באציאונג איז א פאזיטיווע, אז אז ס'איז שוין נישטא אזא מין נו א. באקוועמדיגע דיסטאנצירונג פון דער קולטור, ווי דאס איז טאקע יא געווען אין געוויסע אנדערע תקופות. און נאך עפעס, עס איז פשוט נישטא שוין די דאס פאליטישע קעגן קעגן דער קולטור און דער שפראך, דאס איז אויך עפעס זייער וויכטיגס וואס מען דארף זאגן, די די אפיציעלע פאליטיק איז פשוט געווען תקופות ווייז אידיש פיינטליך, פיינטליך געשטימט צו אידיש, כאטש אלע פון די דאזיגע פאליטיקער, אפשר נישט אלע אבער ס'רוב, האבן אליין גערעדט אידיש פונדערהיים, בן גוריון האט זייער גוט געקענט אידיש און אז ס'ך האט געדארפט האט ער געהאלטן רעדעס אין גלות פאר די גלות אידן אויף אידיש ווייל אויף העברעיש וואלטן זיי אים נישט פארשטאנען, אבער דאך איז געווען טאקע אין געוויסע תקופות א בפירוש'ע אנטי פאליטיק קעגן אידיש, צוליב קאמפלעקסע סיבות, און דאס איז נישטא בפירוש היינט צו טאג.
נו, מ'האט אביסל מורא געהאט פאר אידיש ווייל ס'איז געווען פאר די מלחמה איז האבן אסאך מער מיליאנען אידן גערעדט אידיש ווי עברית און ס'איז געווען א קאנקורענץ צווישן די שפראכן און א מין, ווי ער ווייס, א מין קולטוראלע מלחמה אין, אפילו אין די גלות לענדער, צווישן יידישיסטן און העברעאיסטן. נו, דאס איז שוין נישט קיין, נישט קיין פראבלעם. זיכער יא, און מ'קען עס פארשטיין, ס'איז געווען א געוויסע היסטארישע תקופה וואס האט אפשר אנדערש נישט געקענט זיין, מען דארף אויך נישט פארגעסן אז דעמאלט אין דעם פריש געגרינדטן לאנד זענען געווען אסאך אנדערע אידן וואס האבן זיך בכלל נישט אידענטיפיצירט מיט אידיש, און ס'איז קלאר אז אידיש האט נישט געקענט ווערן די שפראך פון דעם לאנד, איך מיין אז כאטש מיר וואלטן עס אפשר געוואלט איז דאס בכלל נישט קיין פונקט צו דיסקוטירן, אבער יא, היינט צו טאג נאכאמאל איז שוין נישט אזוי נעטיג צו האבן מורא צו האבן ווי איר זאגט. פארקערט.
מרים, און היינט איז דאך יום העצמאות, מיר באגריסן אייך צוליב דעם, איז ווי אזוי גייט איר און אייער משפחה פייערן, אפמערקן דעם יום טוב?
מיר האבן א משפחה מנהג וואס איז דוכט זיך נישט זייער רעפרעזענטאטיוו דא פארן דורכשניטליכן בירגער, אבער פארט איז דאס ביי אונז א טראדיציע וואס מיר האלטן אן זינט מיר לעבן אין לאנד ווי א משפחה, און דאס איז פשוט באקן דער מדינה א געבורטסטאג טארט, און נו, אויף יעדן פאל איך בין תמיד שטאלץ פון יאר צו יאר צוצוגעבן נאך א יאר. מיר באפוצן דעם טארט מיט דעם מיט דער צאל פון פון דעם עלטער, איז דאס איז א קליינע פיטשעווקע אזוי פערזענליך, ווי נאך מערקן מיר דאס אפ? נו, ס'איז דא א מנהג, א נאציאנאלער מנהג אין ישראל, וואס אסאך פון די צוהערערס וועלן מסתמא קענען, וואס איז אפשר, הום. יא, ס'איז זייער א בולט'ער מנהג, מ'קען דאס דיסקוטירן אויף ווי ווייט דאס איז סביבה פריינטליך און עקאלאגיש, אבער מען האט זייער ליב ארויסצופארן אין דער נאטור, און מיט דעם איז עס אויך זייער ישראל'דיג, דאס הייסט דער קאנטאקט צו דער נאטור און און דאס זיין שטאלץ מיט דער נאטור פון לאנד איז זייער א שטארקער עלעמענט פון דער ישראלדיקער אידענטיטעט. אבער מען פארט נישט נאר ארויס צו זיין אין דער נאטור, נאר מען פארט אויך ארויס צו מאכן גרויסע פיקניקן און דער עיקר געבראטנס אויפן אויפן פייער. דאס איז מען מאכט מען צינדט נישט אן קיין פייערן אבער געבראטן מאכט מען אין דער נאטור און מיר טוען דאס אויך דארף איך זיך מודה זיין דאס הייסט איר פארשטייט שוין אליין קיין וועגעטאריער אדער וועגאנער זענען מיר נישט אבער א חוץ דעם קען מען אויך צופראווען עפעס א וועגעטארישן מעניו אינדערהיים און דאס טוען מיר. אביסל יא, צוליב אזא מין קאלעקטיווער איבערלעבונג, וואס א טייל פון אונז איז ס'איז וויכטיג, נישט דער גאנצער משפחה, דוכט זיך אז איך בין דא דער מאטאר וואס פרואווט מיטשלעפן, כ'האב שוין געזאגט איך בין א ציוניסט און נישט אלע אין אונזערע משפחות זענען דאס. און אויך דאס פארברענגען פשוט, אפשר דווקא קאלעקטיוו אין דער נאטור, איז זייער א שיינע איבערלעבונג, און מיר האבן אין ישראל אסאך זייער פיינע ווינקעלעך וואס איז כדאי צו אנטדעקן, און דאס איז א טאג ווען אלע פילן פלוצים אזא מין באדערפעניש ארויסצופארן און צו אנטדעקן די דאזיגע ווינקעלעך.
יא, און עס איז טאקע א קליינע מדינה אבער זי האט גרויסע מעלות פון. ריכטיג, אבער די קליינקייט איז דא א פראבלעם ווייל איר קענט אליין פארשטיין אז אין משך פון די דרײַ און זיבעציק יאר איז די באפעלקערונג געווארן נישט קלענער נאר וואסאמאל גרעסער, אבער דאס לאנד בלייבט ווייטער קליין און מען פילט עס צום גרויסן טייל אויך טאקע אפ, זייער שטארק אפ, דעם טאג דעם אומאפהענגיקייטס טאג גופא ווען אלע לאזן זיך ארויס און ס'ווערט שוין אמאל באמת א געדיכטער גיהנם פון אויטאס און דאס איז א גרויסער גרויסער חיסרון אין אונזער צייט איז מען דארף דאס אויסמיידן און ס'איז שווער זיך צו געפינען נישעס וואס זאלן זיין נאך אלץ הנאה'דיג, ווייל מען שטייט דארט נישט לאנג אין קיין פארשטאפונגען, און וואו מען פילט פון איין זייט טאקע די אויטענטישקייט פון דער אומבארירטער נאטור, און פון דער צווייטער זייט פילט מען אז מען איז נישט אליין און ס'איז דא מענטשן, אמאל קענען די מענטשן ווערן אביסל צופיל.
און איר זײַט דאָך אַ מאַמע פֿון קלײנע קינדער, יונגע קינדער, צי גײען זײ נאָך אַ מאָל צוריק אין פֿיזישער שולע?
יאָ. נו, איך שטעל זיך פֿאָר, אַז אױך װעגן דעם פּרט האָט איר געהערט אין די נײַעס, אַז ישׂראל איז טאַקע פֿון די לענדער, װאָס האָט מצליח געװען זײער גיך אײַנצושפּריצן שׂרה פֿון דער באַפֿעלקערונג. דאָס האָט באמת זײער גוט געטון, איך האב אביסל מורא אז איך קלינג זייער פאליטיש און אז מען קען דאס פארשטיין ווי עפעס א רעקלאמע פאר עמעצן דא אין לאנד, נישט אזוי מיין איך עס, אבער ווי א פשוט'ער בירגער קען איך דאס באשטעטיגן אז דאס איז געווען באמת זייער עפעקטיוו ארגאניזירט און עס האט ווי א פועל יוצא טאקע דעם בפירוש'ן צוריקגאנג צו א רוטינע פון אמאל און עס דריקט זיך צווישן אנדערע אויך אויס אין די שולעס, און די שולעס האבן שטארק געליטן, די קינדער מיין איך האבן זייער שטארק געליטן אין אלע לענדער, דורך דער או. עקסטרעמער איזאלאציע, דורך דעם או. פעלנדיגן כסדר'דיגן קאנטאקט מיט אנדערע חברים, נישט נאר דאס די לימודים מיין איך דא, נאר גיכער די סאציאלע אספעקטן, און איצטער גייען די קינדער צוריק, דאס איז געשעהן בהדרגה, און פונקט ערב דעם אומאפהענקיגקייטס טאג האט מען געמאלדן אפיציעל אז פון קומעדיגן זונטאג אן גייען אלע צוריק נארמאל, שוין נישט אין גרופקעלעך, נאר באמת גייט מען צוריק צו דעם וואס איז געווען אמאל נארמאל, און מיר וועלן זעהן ווי דאס וועט זיך איינגעבן, אבער דאס איז א גוטע נייעס טאקע. נאר די גאנצע וועלט ווייסט אז אין ישראל האט מען געהאט גרויס דערפאלג מיט די איינשפריצונגען און איצט אויך מיט די שולן, און בשעת אין אמעריקע און אנדערע לענדער איז מען גייט יא צוריק מען גייט נישט צוריק, סבייט זיך כסדר און סווענדט זיך וועלכן שטאט, און מיינע אייניקלעך מערסטע פון זיי לאזן זיך לערנען אינדערהיים. איך וויל אייך פרעגן נאך א זאך איר הייסט אידיש ארט? אבער קיין אייגן ארט האט איר נישט דערווייל. וואס זענען די אויסזיכטן אז איר זאלט באקומען אן אייגן ארט וואו מען קען זיך טרעפן צו יעדער צייט און טאקע האבן א מין אידישע סביבה ווי די עמעדען ביבליאטעק?
איך קען געבן זייער א פשוט'ן ענטפער, עס דארף קומען עפעס א גביר וואס וועט זיך איבערצייגן אז ס'איז זייער כדאי צו שטיצן דווקא יא. דאס הייסט, ווי איר קענט זיך פארשטעלן, יא, אפשר הערט ער זיך דא צו, און יא, אדרבה אדרבה, מיט פארגעניגן שטיי איך צו דער דיספאזיציע פון מענטשן וואס וואלטן אפשר געוואלט א קלער געבן וועגן שטיצן אונז, דאס יא, אבער איך דארף זאגן אז דער נאמען אידיש ארט איז אויפגעקומען קודם כל פון דעם געדאנק צו טראכטן פאזיטיוו, מיר האבן געוואלט געפינען עפעס א קורצן נאמען וואס זאל זיין קלאר און אפשפיגלען אונזער פאזיטיוון צוגאנג צו דער שפראך, און מיט דעם מיין איך נישט נאר גלאט די ליבשאפט, נאר טאקע ווי איך האב אונטערגעשטראכן פריער דעם אקטיוויזם, דאס הייסט דאס זיין פאר א לעבעדיג אידיש, און עס איז אונז איינגעפאלן טאקע דער קורצער נאמען יא, וואס איז א קלאר אידיש ווארט, אויך זייער פארשטענדליך, קורץ און פשוט, און זאגט אלץ, און לויט דעם האבן מיר צוגעפראוועט, לויטן יא וואס האט אוודאי געקלונגען אויך ווי א מין ראשי תיבות, האבן מיר צוגעפראוועט אידיש ארט, אז דאס איז געווען, דאס איז די געשיכטע וואס שטעקט הינטער דעם נאמען, עס האט אונז זייער געפאסט דווקא צו ניצן דאס ווארט ארט, כאטש מיר האבן געוואוסט אז קיין אייגן ארט פארמאגן מיר נישט, ווייל אין אונזער פארשטעלונג איז געווען טאקע די אידעע אז מיר ווילן שאפן ארט פאר באגעגענישן. אבער דאס מוז נישט זיין אפילו קיין פיזישער ארט ווי מיר האבן איצטער אין דער קאראנע תקופה געזען, יא? און מיר, עס האט אונז נישט אזוי שטארק אויסגעמאכט צו וויסן אז אין דער ערשטער אנהייב צייט וואו מיר פאר, מיר האבן פשוט נישט פארמאגט קיין בודזשעט, מיר האבן נישט קיינעם געהאט וואס זאל זיין הינטער אונז און אונז שטיצן, מיר האבן דאס אויפגעשטעלט זייבער צווייט, אליעזר און איך. האבן מיר געוואלט שאפן א עפעס א געפיל פון אן ארט וואו די באגעגענישן צווישן מענטשן וואס אידיש איז זיי טייער און זיי זוכן א געלעגנהייט צו נוצן אידיש אקטיוו זאלן טאקע קענען זיך צונויפקומען. און צי דאס איז א לאקאל וואס מיר דינגען און עס בייט זיך אפשר אלע חודש צי דאס איז א כסדר'דיג ארט וואס מיר קענען אנרופן אונזערס איז נישט געווען אזוי רעלעוואנט, מיר האבן באמת, אפשר ווייל מיר האבן נישט געהאט די מיטלען, אבער מיר האבן נישט געהאט אזא פרעטענזיע אויך נישט, מיר האבן געגלייבט אין דעם אז מען קען פשוט צונויפברענגען מענטשן און דאס צוזאמען בארעכטיגט דעם נאמען ארט, עס עס שאפט עפעס א אן ארט וואס איז אויך דער עיקר פארבונדן מיט דעם וואס מען טוט און נישט עפעס א פיזישע ווי איר טוט עס, יא. נו נו, איר זייט הונדערט פראצענט גערעכט אז ארט קען מיינען אזוי צו זאגן די גאנצע וועלט, אויך קען זיין זום, עס מאכט נישט אויס, עס דארף נישט זיין, אבער עס דארף נישט זיין א פיזיש ארט, אבער פון דעסט וועגן, דאס איז געווען די אנהייב תקופה, און איך האף אז אין א שפעטערדיגע תקופה וועט אחוץ זוי צו זאגן דעם גייסטיגן ארט וועט איר האבן א פיזישן ארט.

איך פארליר דעם חשבון ווייל מיר מ'טוט כסדר און די צייט פליט. יא, עס איז אזוי אקטיוו אז עס פילט זיך ווי לענגער פון דריי יאר, אבער פאר אזא צייט האט איר שוין אסאך אויפגעטון.
אנטשולדיגט, ווי אזוי קענען זיך ווי אזוי קענען זיך די צוהערער זיך דערוויסן וועגן אידיש ארט?
קודם כל פארבעט איך דא הארציג אלעמען וואס ווילן וויסן מער מיר פערזענליך צו שרייבן אויף מיין בליץ אדרעס וואס איז מרים פינטל טרין ט ר אי ן ה מיט א ה צום סוף וואס איז א סורפריז ווייל דאס איז א וויעטנאמער נאמען נאכן טאטן שטרודל גימעיל פינטל קאם. איך האף אז איך האב דאס איבערגעגעבן איצטער גענוג קלאר, און טאמער עמעצער האט א ספק צו איך האט עס געכאפט, קען ער זיך פארבינדן מיטן אידיש קול, און איך מיין אז דארטן קען מען גוט אלע מיינע פרטים און מ'וועט אייך קענען ווייטער שיקן צו מיר. מיר ארבעטן פונקט איצטער אויך איבער א וועבזייטל, דאס איז נאך א שיינע נייעס, און דאס איז א רעזולטאט, א דירעקטע רעזולטאט טאקע פון קאנטאקטן, אין דעם זינען אז יא, ס'האט זיך געמאכט, נישט קיין גביר האט זיך געיאוועט, אבער א מענטש, א אידיש ליבהאבער וואס איז אריינגעקומען אויף עטליכע פון אונזערע שמועסן וואס זענען בחינם פאר אלעמען, און עס האט געמאכט אויף אים אזא ווארימען רושם אז ער האט באשלאסן צוצוהעלפן, און עס איז אויפגעקומען אזא געדאנק ווי צום ניצליכסטן צו שטיצן, און מען האט באשלאסן צוזאמען, און פונקט פון זיין זייט זענען דא די מיטלען, איך רעד נישט נאר וועגן געלט, צו העלפן אויפצושטעלן אדער צו בויען אזא וועבזייטל פאר אידיש ארטיסט. מערצעשעם אוטוטוט וועט מען שוין אויך קענען דאס עפענען אפיציעל, עס איז נאך דערוויילע אביסעלע. איך האב עס שוין געעפענט. יא, עס, דער אמת איז, ס'איז, ס'איז דא, אבער ס'איז נאך נישט גענוג אקטיוו, און מיר האבן נאכנישט אפגעשלאסן די ארבעט איבער דעם. אבער דער אנהייב איז שוין דארט. יא. נו, שיין, איר זייט פון די חלוצים וואס זענען געווען די ערשטע דארטן און האבן עס טאקע געפונען אין דער ווירטועלער רעאליטעט. זייער שיין, א דאנק. און וואס איז דער אדרעס דא?
אה, איז דאס איז נאך נישט אינגאנצן זיכער, ווייל מיר ארבעטן אויך איבער דעם און עס קען זיך בייטן, אבער. ר' שלום אפשר קענט איר זאגן וואס האט איר אריינגעגעבן כדי עס צו געפינען? אריינגעקלאפט א אידיש אות, דאס הייסט נישט מיט צוויי ד אזוי ווי אין ענגליש נאר מיט איין אידיש אות, און גלייך אויפגעקומען א וועבזייט, נישט קיין גרויסע וועבזייטל נאר פונדעסטוועגן. גוגל וועסט הייסט עס.
יא יא. האט מיר געגעבן אינפארמאציע.
אקעי. איז א. שיין. איר האט געוואלט עפעס זאגן וועגן פעיסבוק, יא?
ניין, אפשר האסטו מער געוואלט הערן פון מיר עפעס וועגן פעיסבוק? איך מיין אז איר האט אן ארט אויף פעיסבוק.
מיר האבן אן ארט אויף פעיסבוק. אבער דאס איז אויך זייער נישט אקטיוו, צום באדויערן געפינען מיר נישט די צייט, איך האב דערמאנט מיר זענען אינדערעמעסן נאר צוויי מענטשן און דאס לעבן איז גרויס און מיר געפינען נישט די צייט אלץ צו אקטואליזירן און צו זיין אומעטום איז למשל די דאזיגע ערטער פון קאמוניקאציע און פון די אלגעמיינע נעצן, קאמוניקאציע נעצן וואס היינט זענען זיי אזוי וויכטיג ליידן אביסל אונטער אונזער השגחה וואס איז נישט קיין צו אקטיוועס. יא מען קען אונז געפינען דורך פעיסבוק אויך, מיר האבן דארטן א זייטל און מ'קען דארטן אויך געפינען אינפארמאציע אבער לרוב איז די אינפארמאציע אביסל פארעלטערט, זאל מען מיר מוחל זיין, איך בין אינגאנצן שולדיג, איך שלאג זיך על חטא, אבער עפעס קען מען דארטן געפינען, און אויב מען זוכט און געפינט די אלטע אינפארמאציע וועט מען אונז אויך דערגרייכן, ווייל די אדרעסן דארטן זענען די די איצטיגע.
איז א צום סוף א מרים א. איר זייט זייער אקטיוו אויף דער אידישער גאס מיט אייער לערנען, וואס איז א אזא פארגעניגן, די עטליכע קורסן וואס איך האב געהאלטן ביי אייך געווען, אפשר קענט איר אונז געבן אביסל אן אנוואונק ווי אזוי מען קען זיך דערוויסן וועגן אייערע קורסן,
איז די קורסן קען מען אויספארשן נאכאמאל שרייבנדיג דירעקט מיר אויף מרים פינטל טרין דזשימעיל קאם, און א פלאן פון די קורסן וועט מען אויך בקרוב קענען זען אויף אונזער וועבזייטל. שוין פאראן. שוין פאראן. נו, איר זעט, איך בין נאך נישט דער היינטיגסט, אבער ס'איז דא געטרייע באנוצערס וואס ווייסן מער ווי איך, זייער גוט. היינט האב איך געקוקט אן און דאס געזען. שכוח. דאס הייסט, שכוח אייך, און אויך שכוח דעם וואס איז באמת פאראנטווארטליך פאר דעם, וואס ער איז מער אקטיוו ווי איך, און עס זעט אויס אז ער האט דארטן שוין אויפגעטון א שפור ביסל, און איך דאנק אים זייער פארדעם אז ער וועט מיך הערן וועט ער שוין וויסן וועמען איך מיין. איז דאס איז לגבי די קורסן, אויב אזוי אויפן וועבזייטל קען מען זעהן דעם פלאן פון דעם היי יאריגן פלאן און אפשר אויך דעם פלאן פון לעצט יאר, איך ווייס נישט, מיר האלטן אין אויספלאנירן דאס קומעדיגע יאר וואס דערנענטערט זיך שוין מיט גיכע טריט, דארטן וועט מען געפינען א פלאן וואס נעמט אריין אי אליעזר'ס קורסן, וואס ער לערנט אויך אפאר, און מיינע קורסן. און ווי געזאגט, איר קענט תמיד שרייבן פערזענליך מיר און זיך דערוויסן וועגן פארשידענע מעגליכקייטן, מיר האבן קלאסן פאר פארשידענע ניוואען, פון אנהייבערס ביז גאר אוואנסירטע ליטעראטור קלאסן וואס קומען פאר אינגאנצן אויף אידיש, און וואו מען באגעגנט די פארשיידנסטע אידיש שרייבערס, שרייבער גרופעס, תקופות. מיר האבן פארשטייט זיך אויך לעקציעס וועגן דקדוק, און וועגן דער אידישער פרעסע און שמועס באגעגענישן. מיר פרואוון אנבאטן א ווי צום א ברייטע גאמע לאמיר זאגן פון טעמעס און אויך סארטן פארשידענע אופנים לאמיר עס אנרופן אזוי ווי א מענטש קען אפשר וועלן זיך באניצן מיט אידיש אי מינטליך אי שריפטליך דורך דיקטעק דורך ליטעראטור פארשידענע אופנים.
איך וויל אויך אייך באגריסן ווי די נייע רעדאקטארשע פון אפן שוועל וואס איז א פרעכטיגע ענין אויף דער אידישע גאס.
נו, דאס איז טאקע א באזונדערער כבוד פאר מיר וואס מען האט געבעטן אז איך זאל ווערן די נאכגייערן פון שבעה צוקערן וואס איז געווען די לאנגיאריגע רעדאקטארשע פאר מיר, און ביז אהער האב איך מצליח געווען ארויסצוגעבן איין נומער וואס איז געווידמעט געווען דער מגיפה אדער פארשידענע מגיפות דורך וואס די מענטשהייט האט געליטן, אפשר האט איר ביידע געזען דעם נומער, איך האף אזוי, איך האף נאך מער אז איר האט הנאה געהאט, עס איז געווען א נומער וואס איז געבוירן געווארן פאמעליך און עס האט גענומען ביז ער איז טאקע געבוירן געווארן, ווייל איך בין געווען ניי אין דער דאָזיקער אַרבעט. איך האָב זיך אַ סך געדאַרפֿט קודם אויסלערנען און אויסלערנען בשעת מעשׂה, און ווײַל ס'איז געווען אַ קאָראָנע-רעאַליטעט, וואָס האָט אויך צוגעשפּילט צו דעם, אַז ס'האָט נישט אַלץ געקענט גיין גלאַטיק און אין די געהעריקע גיכער-ריטמען. איך לערן זיך זייער אַ סך אויס בײַ דער דאָזיקער אַרבעט און איך בין באמת אי צופֿרידן מיט דעם פּאָסטן, אָבער דער עיקר, באמת, אויך דאנקבאר ווייל עס האט מיר געעפנט נאך א שטיקל מעגליכקייט צו זיין קרעאטיוו אין דעם תחום פון אידיש און מיטצוארבעטן מיט זייער אינטערעסאנטע מענטשן, און דאס איז אויך אזא בינה דער אפן שוועל וואו מען קען שאפן באגעגענישן אויף פאפיר אבער דאך צווישן אזויפיל פארשידענע און צאלרייכע מענטשן וואס געפינען זיך אין די פארשידענסטע עקן וועלט און וואס האבן בשותפות די דאזיגע ליבשאפט צו אידיש. איך האף אז אין דעם ערשטן נומער האט מען דאס אביסל געפילט און דאס וועט זיין אויך מיין צו אויף להבא צו נויף צו ברענגען אידיש אקטיוויסטן אויף וואסערע אופן זיי זאלן נישט זיין אקטיוו און און בייצוטראגן ווייטער צו בויען טאקע דורך ווארט די אידיש וועלט אויך אויף להבא. און ס'איז דא זייער אסאך זייער פיינע טאלאנטן און באמת אינטערעסאנטע מענטשן, אי עלטערע אי יונגערע, ס'איז איך מיין אז די אידיש וועלט אויך פון די פון דער לערנערשאפט דארף וויסן וועגן דעם. און איך בין גערן איבערצוגעבן דאס וועבזייטל פון ליג פאר אידיש וואס גיבט ארויס דעם זשורנאל אויפן שוועל, leagueforyiddish דאט ארג. נישט ליגע.
די אידיש ליגע.
דער נאמען אויפן שוועל שטאמט פון דער טעריטאריאליסטישער באוועגונג, וואס זיי האבן געמיינט אז זיי זענען אויפן שוועל פון א אידישער מדינה. נו, די אידישע מדינה האבן מיר שוין, און לאמיר האפן אז אויפן שוועל מיינט אז מיר זענען אויפן שוועל פון א באנייאונג פון דער אידישער קולטור.
זיכער, ס'איז אן אייביגער אויפן שוועל פון וואס אמאל ברייטער ווערנדיגע שטחים. אמן.
אמן אמן. א שיינעם דאנק אייך און א שיינעם דאנק פאר די גוטע וואונטשן און איך סטימוליר אייך אויב איר זייט נאך נישט קיין לייענער פון אויפן שוועל קומט צו צו דער גרויסער צאל לייענערס וואס דוכט זיך האבן הנאה פון דעם דאזיגן זשורנאל. מרים א גרויסן דאנק. שלום, יישר כח אלע. לאמיר זיך פרייען צום יום העצמאות נאכאמאל. א גרויסן דאנק אייך פאר דעם איניציאטיוו, איך האב זיך נישט גערעכנט מיט אזא פארבעטונג, דווקא לכבוד דעם אומאפהענגיקייטס טאג, איך זאל האבן די געלעגנהייט צו רעדן אביסל וועגן די פארשידענע זאכן וואס טוען זיך אי דא אי איבער דער גאנצער וועלט איז א דאנק מאיר און א דאנק שלום און ס'איז געווען א שיינע געלעגנהייט זיך צו זען ווידעראמאל.